hi laha hi nga kona mintsi ro munghana lona fm komba ndlela e makume mbirhi timinete ntsena kubile ku nga si ba awara ya ya n'we awara ya n'we mahungu ya misava na mani kosi na jauke kasi ke na ha ri na mani milombo la kusuka ka- mani milambo kusuka ka ndzawulo leya ma- eh, ya swa vuhlayiseki na rihanyo eka xifundzatsongo xa xa mupani mani milambo a hi sungulini la loko mi ku spikitere a giyani i five mi vula e four a ni n'wi mi principal wa vona na n'wina mi five se e mi te mune ku katsa na mina oo oh, hayi ku eh, i mune mi helele mi ri mune loko mi ri mune loko na ha tsundzuka kahle giani greater giani na tiwadi ti ti nga na tona hi n'we mi vonaka ku mi fanele mi ya mi ya nghena na lomu swiphazeni na hinkwako na kwala dorobeni i ntiyiso hi fana yi vona ku ri swiphaza hinkwaswo dorobeni i swikolo hinkwaswo ti-drop in center ti-crashe hinkwato na le mitini mm. hi ku na mati ma khumba hina hi ya kambela mati ma le mitini ma le tindhawini leti swikolo ti-crashe hinkwako la ku xavisiwako mati va swi tiva la greater giani ku ri wa vumbirhi un'wana na un'wana ku va ku na xipikiteri lexi xi vako xi nga ri ku tirheni mitirho leyin'wana mm. a fambako a teka mati ma yisiwako ka vakamberi ku vuya ti-results hi kota ku vona ku ri mati ma tlhelo leri ma kahle oh, oh lero hi vambirhi va nga ma basisa hi tindlela hinkwato va swi tiva ku hayi ho ndlela ra vumbirhi ntsena va teka leswi n'wi hetasa hi ti vonela loko se va tekile hikokwalaho ka yini mi nga cincacinci hi ku loko mi ku wa vumbirhi swi vula ku se ni nga vhe ni ma veka ni ku e-e lamawani ma va mhani milambo lama mi nga mi nga ma khumbi lama ma va mhani milambo loko hi fika a hi vuli ku ri namuntlha hi ya kambela shopping ro karhi okay a nga ku nga va na vumbirhi loko hi suka ofisini ni ku namuntlha ku yo kamberiwa ka hlomela namuntlha ku yo kamberiwa ka dzumeri So va va va nga swi tivi voramabindzu lava ku ri ku le ku teni xipikitere endhawini ya vona ene loko a fika xipikitere a nge fiki a teka lama a nga vekeriwa wona u ta ta a ya a ya ka ka diromu lerikulu loko ku ri ku ri u ta yi pfulela a yi sterilizer ka ma kha ma huma ka layini straight loko ku ri thange u ta ya ka thange a yena n'winyi mm. a ku na ku ri a hi teki mati lama yi nga vekeriwa okay eh. loko mi langutele na va ku ta rhamba na vayingiseri lana loko mi langutele a mi voni onge ti kumbe a mi ta mi mi mi ringanini ka ntirho lowu mi nga langutana wo eyi xirilo xi kona ngopfu a hi ringanangi ku ala va mani ku ala va milandza ku mi ngetela hina loko hi ri tani tanihi vathoriwa hi la kun'wana na kun'wana hi fambako kona hi va hi kha hi rhamba ku ri va va tshama tiko loko mi vona swo biha hi ku a hi talangi mm. hi lumeni ndleve ta tsutsuma hi ta mm. ene swi le ku pfuneni ngopfu ka vanhu lava va tirhaka endlela leyo hi ku ya swi tiva ku ri nambara i ya ri hasi mm. mara vathori hayi va vula tani ku ri heyi va ta thola hi ku hayi ntirho u tele mavoko mantsongo so that's why yi vula tani na ku ri loko va fowunela va kha va ni- va complaina va nga vula ha mhani lambu hambi le ku tirheni hi hlangana na yini ka xopo ro karhi hi va yi ri ka rin'wani xopo loko va hlangana na swo karhi ka xopo ro karhi a va yi byele kahle hi ta va byela ku ri na kona ra hi le ku teni hi ta yi ta pfuna ku ve mi- mi- mi- mi mi swi ndla kangani mi rindzela vanhu va ta kumbe eh, sweswiwani mi ngo huma mi nghena ka vhengele rin'wana la mi mi tirha mi ndlisa ku yini ku tirha ka hina a hi a hi endli i appointment ya ku ri hi le ku teni mm. loko hi huma tiofisini hi ngo ku namuntlha hi ya ka xopo ro karhi namuntlha hi ya kwini kwihi mara ko tala hi mhaka leswi ni nga mi byela muhaxi ku ri ka raha xota mm. ni ni languta foni ya mina ni languta ti-whatsapp ta ti-complain ni teka team ya mina ni ku heyi u nga ri ti-complain ti tale tlhelo ra ka mbatlo mm. ti tlha- ti tale tlhelo ra ka sikhunyana a hi yeleni tlhelo reriya mm. ene hi pfuneka ngopfu laha hi kumaka ku ri ti-ward councilor ta kona va va va tiva ndhawu ya vona loko hi fika hi kota ku ku tekana thimu ya vona hi hatisa ku heta village hi ku loko mi fika village yin'we mi ta kuma i ri na swiphaza swo fika 10 15 mm. eh hi ri four ntsena na mina ni nghenile ni siye office yi nga ri na munhu hi ku a ofisini hi pasisa na tiplane ta ta mabindzu ta tiyindlu hinkwato ti hindza ofisini ya hina mm, eh mm. that's why sweswi amopane va vula ku ti leta timoxari leti ti va ku ti akiwe swi nga ri nawini a ti tika wena hi ku hi n'we mi pasaka ta timochari letiwa ti nga ri naweni a ti nge se ta sweswi leya avboba that's why ni kha ni khensa na mufiki na, na muyingisi lowu na muyingiseri lowu a nga za ti fikisa ku ri ta pfuna ku ri ti kota ku ku lemukisa vanhu na ku lemukisa vona vathori na hina vathoriwa ku ri ku na tlhelo leri hi fana hi ya hi ya kona so swi pfuna ngopfu ku kuma vanhu loko va kume mahungu va nga tshami na wona va ma fikisa loko ku nga ri na xihoxo hi fika hi vula ku hayi swa ku va ku tala ha foneriwa va ku hayi swakudya swa njhani njhani loko hi fika hi ku hayi leswi swi tshikeni swi kahle ene muhaxi hi na ntungu kambe wa switolwa e laha hi tirhisa act hi tirhisa ti-national act ku na act leyi va nga ku food staff cosmetic and disinfectant act yes e ya number 54 of 1972 yona i i- Ai, i- ai, ya khale mani a yi fanele yi ci- a yi khale fanele yi mara i cinciwa na sweswi. matimba man'wani vatsali va yona a va tokote ngopfu ku ne a ku koti ku cinciwa nchumu ka yona Mm. va va cinca ti-regulation ti nga hasi ka yona wona nawu lowa national u wa ri na matimba makulukumba ngopfu hi tirhisa wona se mi ri ku ndleka yini ka switolo la giyani hi na hi na ntungu wa ku ri instead ya ku ri hi va yi kha yi concentrata ka swakudya va xavisa switolo leswi nga beniwa la south africa ku sukela 1991 mfumo wa national u vule ku ri swa ku tola leswa ku cinca nhlonge wa munhu xi nga xi ri xisibe xi nga va xi ri xi ri xitsitiloxini ku nga ku ri ti-cream Loko xi toliwa ka ka xikandza xa munhu xi cinca nhlonge hi leswi va va ku swi kwamula ze- mazinyo. Mazenge, ya. La Giyani Swi va ti- vuyile. va tiyimiserile ni kha ni vulavula ma tiva va swi ti- va hi tiva na ku hi tiva loko vo za va hi vona yi nghena la xicomplex-ini va swi tumbeta swi xavisiwa na hi vo mhani va vo mhani va huma ko makaya yena a nga tola u veka matamatisi la a veka nyala la a swi veka la a xavisela lava vo va va nga tivi khombo ra swona Ah, va swi va- a va lavi khombo va lava ku tshuka a hi swona xikwambo la mazingi a va lavi khombo va lava ku tshuka van'wani va va nga ri va nga tivi ku ri swi- va va va kha maybe a ri na mabundrunyana xikandzeni va ku ha leswi ta ku pfuna ku susa Oh, yeah, mabundu yes. a swi teka mhani wa vanhu a tola a sungula ku kuma a tshukuluka loko a tshukuluka maybe a languta vona u nga ri ha na languteka a ya mahlweni a nga tivi ku ri u le ku tisungeni ene Hi fane- vaxavisi va hi- kona va xavisa va kha va swi tiva hi fane hi endla nongonoko na va mhani eh ncindani hi vulavula hi timhaka leti ta ta ku tshuka leti eh hi twa ku kasi i mani a nge te va fanele va tshuka eh va na ku va tshukela mani loko va ze va tikuma va kha va tikuma ka xiyimo lexi xa ku va tikuma se va ze va ya xava na swikwambu la mazingi se loko loko mi va kuma vanhu valavo mi endla yini mi teka swi- switoriwa leswiwani eh, va khomiwa wu ri yini nawu Hey, switoriwa leswi hi le ku swi tekeni siku na siku va swi tiva lamo pani hinkwako laha hi swi kumaka sweswi a ha ha tsali na condemnation form ya ku ri hi swi tekile hi ku a swi le nawini hi swi teka hi le ku swi destroyeni siku na siku mara a va twi loko mi ya swi teka namuntlha mindzuku loko mi tlhelela ka xopo reriya mi nga teka ka rona mi ta kuma a veke swin'wana ku ri swi tumbuluka swi kha swi huma kwini heyi swi le ku se vaveni lovulavula ka khandla sweswi a ku na nchumu xi nga ndliwaka a ku na ku kumbexani ku a nga pfumeleriwa nandzu ivi kumbexani loko swi koteka vhengele ra ri pfariwa kumbe sweswo swo tani

hi twa ku vo va va va va ri yini hi ndlela yaleyo ke eh, loko va ri koho hi ku hi sale timineta khume ntsene ku va hi fika makumu na na nongonoko lowuwani na lava va va va va va mopani eh, eh, mlamza mi ri yini ka xiyimo xo xolexo hi laha ve le ku tirheni eh, vatirhi eh, va va i- va kuma ku xayi i xavisa swikwamula mazingi eh, se loko a kha a xavisa swikwamula mazingi i- i- i- i- i tshama yena loko va vuya va kuma switlhe swin'wana swi ri koho va va pfuneka njhani loko se xiyimo xi titani ku va nga tirhi munhu wun'we um ntlhontlho lowu hi va ku na wo ekhalanga um i mhaka ya ku swipikitara leswi hi nga na swoho emasipaleni wa hina wa mopani a hi hinkwavo va nga na accreditation as peace officers oh. um ko va na nhlayo yitsongo ya lava nga na accreditation eh, the majority a va na accreditation leswi vulaka ku ri eh, mhaka ya ya ku ishiwa ti-notice leswi na, na, na ti-fine leti hi nga hetelela ku hi ya hi yima a court ka ha ri limitation mara oh. leswi hi nga swi endla tanihi masipala eh ku na eh, training leyi hi nga ta va na yona already advertisile eh, lava va nga na ti-accreditation va ta va karhi va va hi pfuna ku va hi karhi hi traina vanhu lava va nyikiwa eh, maphephe lama ya ku va ti-peace officers mm. yi pfarile last week hi ti-29 eh ta February so i ntirho lowu se hi wu tekelaka ngopfu enhlokweni ku hinkwavo lava hi nga na vo eh, tanihi swipikitere kumbe ti-environmental health practitioners va fanekele va va ri na accreditation ya le as peace officers ku va kota ku ya yima na le court va kota ku hlamulela ku eh, loyiwani khala ka hi nyangatsa i ntiyiso khala a ni swi tiva ku milandzu va nge vuli eh, leswiya swa ku loyi wa ri khala ka hi nyangatsa va to ntiyiso va hundza hi ku hi ku a hi vona a hi munhu wa ku vulavula hi swona va swi rhandzi ngopfu ku swi swa swa ku holova milandzu kambe um ni twa nga ri ku na un'wana mingiseri laha ku na munhu mingiseri um eh, cindani kwala minjhani na hi pfukile njhani na vayeni va hina Akhense. Eh, eh, eh, la ku la ku vutisa ka mhani kwalaho ni twa va vulavula hi mhaka ya ku mi kuma ku miako wo karhi wu makiwile va ku va pfula supermarket jikijiki miako lowa se wu ncinciwe wu ndliwa swin'wana leswi a wu fanele u nga ndliwi swona a ni swi tivi ni tiva ingaku loko i fanekele i register business yo karhi i fanele i ya ka masipala va ta fika va ku nyika fomo yin'wana yi nga na mabindzu mo hambanahambana a hi nge i la ku cinca supermarket to grocery store i tshika laha eh, before va ku nyika certificate va ta ku va ka henzi va fanele va ta va ta va ta assessa ndhawu va tlhela va vona va ku nyika phepha ro karhi u komba ku vatiyi se leswi vulaka ku ri loko vanhu lava va nge va cinca mabisinesi mo karhi ma ya ka bisinesi ro karhi vo va kha va nga swi tivi swi hi komba ku swi vula ku ku na loyi a nga ndleki ntirho wa yena na because swi nge endleki ku ri mina ni nga ndla muxara bo pet example ivi vona va nga swi tivi ku mi ni pfule muxara va ku a swi kona maphephe swi vula ku mina ni hava certificate xa ku ni va na muxara Eh, eh, eh, sweswo swa twala hala ka va eric hala a ni tivi ta swi ta n'wi khoma njhani eric sorry tindani no vulavula ngopfu mina mara hala ka va eric mingiselo mene ku na ku na kun'wana ku ri kereke ndhawu ya ko yi cinci yi va bottle store a ni swi tivi ku swi te njhani na kokwalana um kambe i mintlhontlho yaleyi nga kona yi mani hi ta twa ku va ta ku yini mingiselo wa mina ni okay ni khensi vote inkomu bhuti wa mina 0860002543 kumbexana hi nga kuma un'wana va nga se nghena mhani mlambo eh swi twala ku ri na un'wana hi loyi nhleka aye mi njhani boti bhuti wa mina hi pfukile hi ngo vo a hi pfukini laha ka savula um boti endla ku ta ku tshama ni lahani mhani um loko va ku ri ne va four ka lipompo leyi leswi yi nga kurisa xiswona laniwani ku ri va va hlanganisa rini maxopo lama la ya nga ya nga a mi va twangi vete vete i four a ka satellite leyi nga koho la giyani um eh, mlandza eh. va vulavule hi ku va nga va ri kolomo ya ka va thirty hi vulavula hi mupani district ku nga ri limpopo Eh, eh, na kwala giyani va ri va ri mune ndzi nga va twangi kahle va ri mune kwala giyani maxopo lama ya nga tarisa xiswona loko va ha yimele ku ri ne va fanele va foyineriwa va foyineriwa njhani vanhu va nga tirhi karhi ya ku huma ka corona sweswi timhaka ta mavabyi man'wanyana i load shedding vanhu va helele hi mintirho phela swa tika ku kuma three rand ya ku ri i tirhisa ku ri i kuma i xavela vana xinkwa se why va nga pfumeli ku ri vaakatiko na vona va pfumeleriwa ku ri ne va kota ku va repo va va nghenelela ka ku ku humesiwa swakudya swa ku bola hi ku swa tika kusuka ka savulani phela mina sweswiwani ni ni ni nga a ni ngo a ni ngo yale yaleyo yi hi tlhelerisela laha ka ku mi va twini milandzu va vulavula hi timhaka ta ku loko mi fanele mi ndla sweswo leswi mi fanele mi va na na lunghelo mi ri na mpfumelelo wa peace officer xa vumbirhi eh, eh. loko n'we mi nghena tanihi vaaki swi fana na leswi ya hi lwisanaka na swona leswaku va vaaki va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona ina mi a ku a ku a ku vavisiwi munhu a ku tshoviwi vhengele ra munhu ku e a ni mara a ni mara n'wina mi swi tivisa ku yini ku swakudya leswi a hi swona kumbe a hi swona kumbe leswa susiwa leswi a swi susiwi sweswo swa ku tani mi mi ha mi tokotelangi swona n'wina mi yo ti tshamela kwala ka nsavu laha e a swi vona hi ku ri laha mi fika mi xikombiso mi fika mi xava bivi loko mi pfula bizi liya mi yi pfula laha yi huma mati yi ko bizi ya ku huma mati mati ne ni nga ku mithotho ni nge swi tivi mingiselo ni mi twi yi huma mati mithotho bizi a swi ndliwi sweswo boti and then xin'wanyana hi lexi a na ta vutisa xona hikwalaho ka yini ka ka ha yimeriwe ku ri hi ntwe va vulavula ku ri va te hi vatsongo va ta thola ka ha yimeriwe ku ri vanhu va fa hi kona va nga ta thola na a rini vanhu va karhi va va dya swakudya swa ku bola sweswiwani i mhaka ya nkoka ngopfu leyi mi nga ta na yona ya ku um eh, ha yimele ku ku sungula ku lova vamani kambe yi mani hi twa ku va ri yini e, e, e, mirini mani mulambo inkomu inkomu buti wa mina a khensa swinene khensile swinene mingisiro mina mani mulambo ni khensile i ku ve na xivutiso lexiya xa muyingiseli va nga vulavula hileswaku u cinca bindzu a ri apulayiwele ri ri ra swin'wana ri ya ri ya cinciwa ri va ra swin'wana um sweswi yi kha yi vulavula yi ri ka timochari um voramabindzu leswi va endlaka swona loko va ya va xava emuako va ya va sungula va tirha va nga zangi va aplaya na swintsinini hi na timochari to tala hi na ti-undertakers to tala nakona la giyani mi kuma ku ri va ya va sungula va nga ri na wona maphepha ya hina hina loko va aplaya ka hina hi va nyika hi ta hi ta inspector hi va nyika certificate lexi vitaniwaka ku coc certificate of competence mm. so loko mi ri mo tshama tiko loko mo jiga ka timochari to tala leti mi ti vona ku a swi tshamiseka mi ta kuma ku ri vanhu lava va tumberile a va na wona maphepha lama mara va le ku operatiwe va le ku va le ku tirheni mm. e ma tele mabindzu ma pfulako hi nga tivi nchumu hi wona xi xiphiqo xi ka xi va xona xi xa ku a hi koti ku va ku- kun'wana na kun'wana hi nkarhi wun'we e a hi koti ku va kun'wana na kun'wana hi nkarhi wun'we hi ku mi swi twile ku ri scope xa ntirho hi xi- xi- xi- xi- xikulukumba ene vatirhi nambara yi le hansi ku thola ku ta thoriwa loko hi ya hala ka nsavulani ni vula ku eh, eh, eh, eh, tatani mm, em, eh, ngoveni va ta pfa va kha va lulama ku hikokwalaho ka yini va nga tholi va yimele ku sungula ku lowa mani ke kambe n'wina yana ni mahlweni loko hi ya hala ka nsavulani ha- na mi twa mutshama tiko makoni wa mina leswi nga swona Loko hi khondrema swakudya, hi susa swilo a xelfoni. Nawu u ri u fana, swi fana va nyikiwa condemnation certificate ya ku komba ku ri swipikiteri swi suse swakudya swo karhi na swo karhi swi tika ko ntiko lowu. A sayina. Ene loko munhu loyi a sayinako va na, va rhijisitariwile swipikiteri leswi, hi rhijisitariwile, hi ya tiveka ka national ku ri hi na matimba lama ma ku susa swakudya leswi swo va swi nga ri kahle. mm. that's why hi mi kombela n'wina va tshama tiko ku ri loko mi ri na problem laha mi tshamaka kona mi ha hi tivisa ku ri hi ta kota ku ta hi ta tirha na n'wina hi kha mi kha mi hi pfuna mara a mi pfumeleriwi n'wina ku susi ku ya xopheni ra munhu mi va vakamberi va ri va na xiphiqo xa tirhivakambeli va rihanyo n'wina va na xiphiqo xa tirhandi yo mi fonela se loko va ha lavalavana na tirhandi yo mi fonela vanhu va ta va ka va kuma swakudya swo ka swi nga ri kahle leswi ni tsakisako hi ku ri la mopani hinkwako tiward hinkwato ku na ti- ku na va- makhanselara lava va nga na tifoni xiphiqo yeah. a xi yisiwe ka mukhanselara mukhanselara wa ti tiva tifoni ta hina va mopani u ta hi tivisa hi xihatla ni na vona tatani ngoveni la va nga muvulavuleri wa hina wa le Mopani loko swi fika ka Tatani Ngoveni hina la ku nga na mukhanselara na vatshama-tiko va vula ku ri tanani mi ta hi pfuna a hi se tshama hi honisa hi ta ta hi ta mi pfuna. Mhani Mlambo ni khensile swinene ni lava ku ta vuya ni ta twa rito ra n'wina ro hetisela hi makumenharhu wa tisekeni kambe a ni kombela ku mi lambya na n'wina hi makumenharhu wa tisekeni mi hi byela ku mi rindzele ku ku fama hi hi ko mi nga ta thola hikokwalaho ka yini ku kha ku twala ongeti A swi na mhaka ku vanhu lavawani va tirha va ri vantsongo ka ndzawulo leyi. Khalanga ku na ma mavonelo lawa vaakatiko va nga na wo ya ku Covid yi khumbe ngopfu vaakatiko ntsena mara ntiyiso i ku Covid yi khumbe na swiyenge hinkwaswo swa mfumo. Allocation leyi hi yi kumaka kusuka ka mfumo wa xikarhi yi hansi ngopfu swinene. Hi ku tsakela ka hina a hi swi lava ku hi va hi karhi hi thola e, swipikitero swa ku tala swinene mm. e, ni te e, eka mavhiki lama ku hundza loko ni te laha ni kombisa ku na le matini ha xota swinene hi lava ti-process controllers that is why sweswi hi lo advertise ku hi lava lava hi nga ta pfa hi va teke hi temporary va kuma muholo wa temporary loko xiyimo xa hina xa timali xi karhi xi improva hi ta va hi karhi hi vona ku ri hi thola van'wana hi ku tsakela ka hina swi lava ku ri hi thola nhlayo leyi lavekaka hi va hi karhi hi tikuma hi ri na swipikitere ka muganga un'wana na un'wana mara xiyimo xa timali xi va xi karhi xi tika that is why hi va hi karhi hi hi lava ku kombela ku swiyenge leswi hi nga na swona emugangeni a swi vi swi karhi swi hi pfuna leswi a va swi kombisa mhani milambo ku va mukhanselara loko ku ri na ti-area leti va ti vonaka ku nga ri ti-hotspot hi va hi karhi hi pfa hi karhi hi targeta to in the meantime loko ya ha languta mhaka ya ya mpimanyeto na mi twini milandza ni khese swinene ku va mi tineke nkarhi wa ku va mi ta mi ta bula na hina mani milambu hayi yanani mahlweni mi tirha ntirho wa n'we wo wo tika swinene ha mi khensa swinene na loko mi tineke nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu inkomo inkomo muhaxi ni twe mi ka mi vulavula na hi ti-whatsapp um ta kombela milandza va hina ka nomboro ya kona ku loko van'wani vayingiseri vo tshuka va yi lavile ya ku kota ku va va mi tivisa eh, hi swiphiqophiqo sweswi va hlanganaka na swona va kota ku mi kuma swi swi swi ta va kahle no hi lako ya mahungwini a swi ta va kahle na le mavandini ya hina hi ti tsarile tinambara nambara ya hina ya mina tanihi xipikitere a ni chavi ku nyika vatshamamatiko hikuva va le ku ni pfuneni ngopfu loko va tisa ti-complaints ka whatsapp okay ni mi twile mhani kheseri swinene hi sweswo miyingiselo munghana lona f m a yeni ka mahungu ya misava na mhani kosinath chauke i minete ku bela wara yan'we u yingisele munghana lona f m makomba ndlela Afrika wa vulavula. 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki ntsena eka munghana lonene fm makombandlela mina ku angula ka mhaka leyi mhani milambe va heta ku vulavula hi yona i swa A ni tivi swa swa a swi ni ni ta ku swi ndlisa ku yini a ni swi tivi ete rito ra kahle ra hlangana mara ni ngo swa disappoint-a ku va vona va nga responsible for ti-reasoning kumbe ndhawu kumbe mbangu wa hina wu fane wu wu va wu ri right mara u kuma ku va ri swilo swa endlekela aka mbangu wa hina va nga swi tivi i ku i think ti-health ti na ti-inspectors ende ti-inspectors leti ti fanele ti landzelerisa ti tirhisa ku landzelerisa ku ri mabindzu lama nga kona laha la la giyani hi mayi ma ha landzelerisa ma ha fambisa leswi ma fanelaka ma fambisa swona like ni vula ku ku fanele ku va na ku landzelerisa ko karhi loko va tshamaka va kha va ku endla ku kota ku va kota ku hatla va kuma swiyimo kumbe swilo swo ka swi nga tshamisekangi ivi va swi lunghisa butpet na muhumelerisi va se butpet mi ni twise ku vava siku leri mi nga vulavula hi vavanuna lava va tale vukanyini hi nkarhi wa ntirho leswi vulaka swa ku a va na ntirho a va tirhi vanuna lavaya a va tiendlisi ku pfumaleka mitirho eh kahle kahle xindzhuti xa wanuna xi lahlekile mani ya mfumo wa anc wu lahle xindzhuti xa munhu wa xinuna eh vavanuna sweswi va tikuma va sale na vana va tikuma va hlantswa swibya ya hikuva va nga ri mintirhweni vavasati va ri ku tirheni so vavanuna hinkwenu n'we mi ni twaka A ni ta ku hi ti 29 ta May a hi vuyiseni xindzhuti xa hina hi ku ya hi ya vhota, hi vhothela valungu hikuva ha tsundzuka nkarhi wa apartheid. Inhlekani Botphet i ni lava ku hlamula mhani Mlambo i mhani Mlambo a va vulavuli ntiyiso va ka health ve nge swi koti swi nge kotekani ku va kota ku ya inspector a ka Avbob Va kha va karha va kha va tsandzeka va tsandzeka ku inspector maxopo a swi nge koteki sweswo laha ku nga fikeleriwa laha ku nga kumeka ku ku na swakudya leswi nga expire a maxopeni a swi kotekani ve nge swi koti i mavunwa malama va nga hembeli rixaka vo ngo vula ku a va nga swi lemuki Sweswo ha pfumelelana na swona ku ze ku fikelela laha muyingiseri a nga tisa xivone, xi, xi, xi, xivilelo. E, swo, swoleswo i ntiyiso. Mara ku va, va, va ya ka Afbobo va ya va byela ku a va tirhisi swisibi swa njhani, a va basisi ndhawu, i mavunwa walawo. Va rhume vamani? a hi a hi tatani khalanga na mufambisi wa n'wini kwalano a ah, swilo leswi va swi vulavulaka tatani orders kwalano a ah, a swi na a swi na nikisana na vutihlamuleri ndzeni ni nge ku tholi ku u ni lamulela and then loko se ni biwini u ku waye ni nga tsutsumangi ntirho wa vona i ku a va fa va voni swi sweswo va nge blame vaakatiko because vona first hi vo va holaka hi mhaka swi sweswo I ntirho wa vona, i ntirho wa vaakatiko, i ntirho wa vona. Loko ku ri ku va tsandzeka va fa vo vula ku vo va tsandzeka and then ku tholiwa vaakatiko ke. Hi ku hi vo va holaku hi ntirho wa swisweswo. Loko sweswi va ya va ya blame vaakatiko ku hi vo a va fa va swi vonile, vo va tirha yini loko va pfuka va mbala Hi sweswo mintsheramukela Lonene FM makombandlela ma swi twini. um mavonelo na matitwelo hi ku hambanahambana ka wona n'wina timhaka leti mi nga na tona ti ri yini hi mitsonini mintshwa ra mina eka 0860002543 mi nga tirhisa na mathevula dp at sabc co za at africa munghana i twitter i x handle um a hi ku ti ku wena u angula ku yini eh hi ndlela yo yoleyo impela vayingiseri eh, a khensa swinene nseketelo lowu mi hi nyikaka wona hi ndlela yaleyo kambe ke hi nga se ya kule yimani ni sungula ni mi byela leswi va ri ku na ku cinca kuntswa ku tlhela ku nyanyula endyangwini wa sabc 2 ku sukusela hi ravumune ra nyenyankulu kumbe for nyenyankulu game show nongonoko lowuntshwa wa ku cinca vutomi bya vanhu deal or no deal wu ya emahlweni lowu fambisiwaka hi katlego mabuwe wu ta va kona eka kumbe wu rhurhela eka sabc 2 exikarhi ka vhiki hi hafu ku bile awara ya ntsevu ni madyambu sabc 2 its where you belong alright se ni mi byeriso swoleswo se hi mi tweneni ku mi khomete hi timhaka 0860002543 tirhisana na mathevela dp at sabc co za kambe ka mbulavulo lowa ni kha ni wu twa sweswi ni ku ni kha ni bula na mhani milambo leswi ni nga hetelela ni suka na swona eh hileswi va nge ri i hungu leri ni ri tekaka ni famba na rona ni ye ni ya kuma ku eh ggm yi fanele yi ta yi ta hi byela ku eh hikokwalaho ka yini va nyika vanhu tindhawu ivi mi ti nga vulavurisani eh va ta ta va ta hi byela ni tshemba mhlave va kha va hi twa va ta hi byela ku hi i mani town planner ya vona eh hi yehe a nga chululiwa la loko hi kha hi ri la nongonokweni lowu kambe ku na muyingiseri loyi a hi n'wi tweneni i mani nhleka hello papa ehe mi njhani hi kona ni njhani hi pfukini hambi papa hambi mhana ni mi twi kahle la ni nga kona naswo inkomo mhani mi ri yin'we e mi na problem ma tiva laha ni nga tshama kona ku na bottle stall i'm sure hambi sweswi ni nga swi tiviki sweswo pima i'm sure ku nga ku ri thirty five yini kusuka la nyangweni wa thishi ku ya fika darateni laya mativa ka nyenyetswa ene a ku endleki sweswi va endla no va va teka xiphiku xin'wana va xi vekele kwa riconda na khixi xa hmm. ku oxa tinyama kwalaya se loko va endla xihi lexiya loko musi wu nghena hala khixini ene na asma mi va mi nga kona hamba a ku nga ri asma a swi tshamisekanga hi ku laha kun'wanyana i biyile a biya loko a fika kwala ka mina kwala nyangweni wa khixi a tshikisa sweswo ene mi ni hava na nuna mi hava na mali yo endla sweswi Yes, sir, za fana na loko. Mhani ha swi twisisi. xiphiqo xa n'wina namuntlha i yini Mina xiphiqo xa mina i ku lava ku ta twa ku ni nga pfuneka njhani. Mm. Hi ku xilo lexi xi le ku ni tikiseleni ene xilo lexi loko me ni aka la a xi nga ri kona. Loko ni fika laha kusuka ka mina ku nghena kwa xitandi xexi se va nga endla byala a ko va na mm. xixopaninyana hi halaya kasi mm. xitandi lexi a xi xa nkulukumba wun'wana wa kwala diya nkulukumba mm. lula ivi ya a lova ivi a va n'wi nwi i lovi va kha va n'wi nwa xitandi lexi ivi a loko a lova se ho va vekela botlolo switoko mi tsakamisi vo hambi n'wana yo tshama kwa nyangweni wa khixi vo yima kwala va tsakamisela swi a mm. swa va mm. a ni tiku ni nga pfuneka njhani ku vula ntiyiso ene makaya a hi sunguleni a swi olovile sweswo um eh, mata hi ta sungula njhani hi ta sungula la hi ta sungula ka ku n'we n'we hi n'we hi ta teka tinambara ta n'wina hi fanele hi tiyisa ka mhani manganyi um mhani manganyi va fanele va mi fonela hi vo va tirhanaka na tilangisese va ta hi byela ku munhu loyi i va na langsesi ya ku langutana na khichi ra n'wina hi leri nge yini eh na koho swipimelo swa yehe swi ri yini ha ya n'wina yi olovile mhaka hi ko yi ololoxekini mani mi nga vileli eh n'wina tekani tinomboro teto mi nyika muhumelerisi kwalano va ta ti hundzisela ka ka mani mangani okay mi nga va hlamula sweswi muhumelerisi eh hayi va va na n'wina kwalani muhumelerisi okay inkomo mana cans 0860002543 nongona kwi africa wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela eh eh mhaka leyi ya switolatolani leya na yona hi fanele hi kuma nkarhi hi bula hi yona hi lemukisana kambe a yi heleli ka switolatolani ntsena yi fana na yi fana na leswi swi nge le ku ndliweni eh, eh okay yi fana na leswi nge le ku ndliweni hala ka va eh ka va xinuna eh naswona ku na swidzidziharisi swin'wana leswi va nge swi le ku xavisiweni swi xaviseriwa vavanuna ku ri mi ku fambeni va ku ha loko i kume leswi ha hi makumu eh i swin'wana swa leswi loko xilo xo ze xi nga xavisiwi over the counter kumbe evhengeleni swi swi pfumeleriwile swi tala ku va ku ri na mintlhontlhotlhontlho yo tala um leyi talaka ku va kona kambe hi tweni lowun'wana mingiseri nhlekani okay ani a ni nga pressanga kona la um kambe yi ma ni tlhelela futhi eight zero eight six zero double zero two five four three nakona ka afrika wa vulavula ka munghana lona fm makomba ndlela a hi koti mingiseri wa mina ku angula ku yini nhlekani loyi an'wana ni hleketa ku hi a nga ta angula eh a nga ha ri kona xana timhaka ti ri yini ke eh kumbexana loko a no tshika eh eh mhani milambo lava ya mahlweni va va va vulavula kambe a va tsutsumela ka kun'wana kambe va ya va greater giyani eh lava town planner kumbe mi ta mi ta hi fanisela ku ve town planner ya n'wehe eh swi famba fambe njhani eh ku za hi fika ka xiyimo lexi hi nga ka xona un'wana mi yingiserile nhlekani hayi baphatha njhani heyi ya rito ra n'wina ri kahle mani leswo ri- loko mi vulavula swo twala ku na n'wanuna la kaya la hi pfukile n'wina mi njhani hikuva a ketsa Mm, ni rhandza ku la ku vulavula hi mhaka leya i xintu swi nga khe hlamuseta tinxavi swa ta hina vantshwa hi nga tsarisa fukuvika ya va ku le henhla mm. ivi siku rin'wana ni yingiserile na papa van'wana va ku yi ta va nineteen ninety four ya hina this year mm. and if vanenge mara khona ku minkarhi yo tala hi pha hi sohlalayeka tanihi vantshwa hi vulavula hi yena ni dawu ni ka vona ku cinca lembe leri mm. ku kumba ngopfu loko mo ku hi ta vona ku cinca mi vula ku cinca ka yini papa ni vula ku ingaku eh, mfumo lowu yi rhangela ku sisa ingaku hi nga pfa hi wu nyikenyana ingaku hi nga wisanyana for xingadaninyana mm. hi vona ku lava n'wana va ta va hi khomele yini mi la ku wisisa hi mhaka yini n'we hi mhaka ku hi ku na ti-challenges to tala hi hlanganaka na tona hi ri lahi mati ku ri swi tele tele ku swi tala swi tele so a kombela ku vantshwa hinkwavo na lava nga ku a va nga ti yimisela mara va tsari kumiziwa ni kombela ku va ya va ha decide ku va lava yini dani ku yi complaina ku kuma windeni nchumu nga ya ya vuta oh ya ya kwala ka ka ka ku complaina hi nga hi nga hoxangi xandla hi laha xiphiqo xi nga kona hi fanele ku hoxa xandla ku komba ku i na- i kota ku va na na na rito se i va na rito njhani i nga vulutangi Eh, eh, ni ntiyiso eh, ko va ku a hi swi tivi ku eh, swi nga koteka ke kambe u- munhu loko a fanele a ya moyeni wa hina a vilela i fanele a hi tshembisa kumbe a hi a sungula a hi komba ku i koho ka vota swirholo na eh loko i nghena moyeni i ku ya a va endleli nchumu ni ta kombela va ayisi va ni komba ni nyika voters roll ni tshama na yona loko ku hi mina john maluleke ni kamba i kona ka voters roll na khensa swinene vutomi mi hamba ni khensile swinene ni inkomo bota khensa i mhaka ya nkoka ngopfu leyi mingisera yi vulaka um ya nkoka swinene um ku hi fanele hi loko hi vilelavilela hi ka hi nga ndli nchumu swi va swi nga ri kahle hi fanele hi byala vutihlamuleri na hina hi vhota hi ndla hinkwaswo hi va vanhu lava hi va vaakatiko lava va kotaka ku tiyimisela ka ku endla swilo swo karhi kambe ku na un'wana mingiselelo enhleka enhleka ahe papa eh, mpfukeli hi pfukeli minjhani n'wini hayi pfukile mi vulavula na maxinto diro eka bote ahe mashims um eh, la ku vulavula hi leya mbangu leyi le magweta ku huma ka yona e um no twa ni va na ku vilela ngopfu aka vanhu lava a va ri kwalani loko va karhi va ta va ta vulavula hi leswi va swi vulavulaka ku ri hi ku va swi tiva ku hi voho va hlulekisaka vo rixaka lexi xi endlaka ku ni vula so Hi ku languta kunene hi hlaya matiko ya Giyani loko va ku va na swiphakitire swa mune mm. a swi nge kotekani ku va nga kota ku va cheka nhloko yin'wana na yin'wana hi hi n'hweti ku vona ku swakudya a swi tshamisekangi ene sweswo swi gina swi endla ku va tirha va ri tiofisini hi leswi a ka vanhu matirhelo lama va tirhisaka swo swa ku mi kuma ku swi nga va swi kha swi tiveka ku va koho mara va karhi va endla ntirho va tshame ofisini swa ku va swi kota ku va report-a ku va tikile aka bode va ta cheka swakudya va nge se tshama va nghena tiko rorero ma swi twisisa kambe kambe na swi twisisa kambe kambe phela phela eh, eh mi nge mi nge foni mi ti mi mi mi mi va komba hi tintiho vutihlamuleri bya n'wina tanihi vaaki n'wina vinyi va swoho hi byihi phela hi n'we mi mi mi mi mi mi xavaka swakudya leswo ka swi nga ri ku kahle hayi ku hayi ku i nandzu wa vona phela hi n'wina n'wina vutihlamuleri bya n'we hi byihi ka sweswo kavula va kona ku kavula va kona ku loko eh ku va va va fanele va famba va ya va kambela va vona ku a mi xavi swakudya swo ka swi nga kahle sweswo swa ku taniya kambe hi nge susumeti hi nge va byarisi vutihlamuleri va ri voxe hina tanihi va hikokwalaho ka yini mi kota ku ya tilangela hembe ya kahle n'wini maximbi mi mi mi a mi langeriwi hi vona mara n'wina loko se mi ya swakudyeni mi lava vona mm. e hi lava vona leswi zaku swi ni fikisa lani ma vona loko la ta vuya back ka leya muxara ne va ri a va ya laha ka ka ka ka muxara liya mara swi va tsandzile ku teka reni swi vula ku loko muyiseri wa munghana lonene a nga nghenangi a ku ta va mhaka leyi nga ri kona vanhu va karhi va continua va hanya la ku nga na muxara va swi vona swi tikomba kahle ku no loko va ya leyi a va nga voni ku ri na ku biha aka leswi a swi nga ku humeleleni ene sweswo swo vula ntsena ku na loko ku ri ku a va ku vona ku biha a ku ri na leswi a va khomisiwa swona ku va nga vuli nchumu ma swi tisa hello Ah, imagine se me canta, se me canta aí, mano. E olha, e olha aí, Siqueira. E olha aí, mano, não vai dizer. Ah, não, bom, jogo comissão. E não é desse, vira com sono. hi vula leswi va vona va pfumerile kwalo ku ri hayi kho um hi mhaka ya ku vo mataku leswi va nga swi hlamuserisa swona maxindu hi leswi ne ayi ayi yimani famba na we kahle a ni va yimeleli kambe yimani famba na we kahle ku i kota ku swi twa leswi mhini nga twa swo loko va kha va hlamusela eh. mara se ni twa lexi chaya kwalano se swi ndlaku ni nga oloveriwi ku ku hlamusela a hi sungurisa ya swi sungule so vona loko va sungula va kombisile ku Laya ku nga na moxari luwa a ku te taniya ku ri koxe malembe ndzhaku ivi vanhu lava va nga ta ndzhaku va ti-restaurant leti va nga ti vula va nga tsemeriwa switandi endzhaku se va va ti vutisaka ku swi fike njhani hi ku um town planner wa la a ta va nga pfumelangi swo swoleswo se hi mhaka ku town planner i pfumerile vona va sindziseka ku vona ku ku va na yini na rihanyo lerinene wa swi vona se leswi swi vulaka ku loyi a hi ta fanele hi ku kumbexani i i vange mhaka leyi i town planner loyi a nga pfumela ku tsema xitandi xa restaurant ku ve ku na moxari wu nga lo yima ku ri khale wu ri laya swa swa swa swa hlekise botbete loko ku ri hi ku i town planner ntirho wa vona a ku ri ku ya va ya sivela leswi ya town planner a nga swi voneku hi ku fika va kombisa ku hambi mi tsemele hi town planner n'wina a ka ndhawu leyi a mi pfumeleliwi ku tirha ivi va yisa ripoto a ka town planner va fika va n'wi hlamusela va ku a hi ndhawini ya so hi vona u mm. nyike va lavo xavisa nyama laya hi kombela u ya swi khansela se swi tikomba kahle a ka vo va ri vambirhi ku na loyi a nga endleki ntirho wa vona na loko ku ri ku va a va endli kumbe kumbe hinkwavo eh. hinkwavo a va endli mintirho ya vona ma swi vona mm. hi ku mm. loko mo languta ku ze ku va na lava a va famba hi tixopo ne mm. bona va sungule ku yima loko va twa ku na vanhu va fambaka hi tixopo endzhaku ka loko vanhu va kume swakudya swa bola tixopeni mara leswi va nga fika va endla xona hi nkarhi wolowo ya vo fika va kombisa ntsena ku um Swakudya tixopeni hi swi kumile mara hi ta vona ku hi swi lahlisa ku yini a ku za ku va na accountability eh, phela it's eh. all about accountability leyo ka yi nga ri kona eh, sorry ku ni nga patanya van'wana aka matirhele ya mfumo lowu wa xidemokratiki xa south africa accountability a yi kona kambe kambe na na n'we tanihi vaaki mi mi mi debise ngopfu eh, tintambu man mi mi hileswaku xin'wana na xin'wana mhola ku n'we mola ku ndleriwa hi mfumo mi he mi loko loko veri veri loko loko mi la ku ndleriwa hi mfumo na ku mi ya mi ya xava ticondzo to bola a hi n'wina mi ti vonako mi fane mi ya vo swi voniwa hi mfumo sweswo ah, ma ma tiva leswi leswi a hi fanele hi lwela swona namuntlha la a hi fanele hi lwela ku mi kuma ku hi le ku xaveni swakudya leswi a hi voni ku ku na expiry date a hi voni ku eh swi hindzeriwe hi nkarhi hikuva rabili kumbe swin'wana swo tani ya mara leswiwa swa ku mi xava swakudya swakudya loko swi borile swi borile na ku loko swakudya va ku swi ze swi va swi ri ka seleni hi fanele hi tivutisa ku hikokwalaho ka yini swakudya swi va sele ka seleni ne mi twile mashims hlayiseka fambeli mashims eh eh un'wana i ni rhumela hungu la eyi vana va tsadile kwini i ri khalanga loko i la ta swi vona ku a hi na mhaka na- na- ni ta ka n'wina se swimiyingiselo meme nga heli mbilu no no hlayela hi swi hundza loko ri ku i la ta swi vona ku vo tala va hina a hi na mhaka na na hina vinyi languta leswi hi swi mbalaka hi ya hi ya xava swimbalo swo durha ka mavhengele yo durha kambe hi xava swakudya swo chipa ka mavhengele yo ka na yo ka ya nga ri na mavito hmm. n'wana mingisere loyi nhleka a yi kalanga mpfukile ayi hi pfukile minjhani vutomi a hi pfukile accountability yi sungula ka hina kalanga before ya ka lavaya mm. na hina hi fanele hi va na vutihlamuleri

so so kana nga ni ta ku na namuntlha ni tlanga leya na leyo vhota leyi ya se yi nkarhi wa ku ya vhota ende ku vhota a swi vuli ku munhu u fanele a vhotela vandla ra karhi loko a vhoteni un'wana na un'wana u na right yo vhotela vandla leri a ri lavaka mm. so lexi hi faneleke ku xi tekela ngopfu nhlokweni i ku loko hi vhota um xo sungula vanhu lava hi va vhotelaka xana va ta hi twa na mm. hi ku loko mo tlhela kahle a ni mavandla mo tala loko ma campaign hala ka eka rural area a ma fiki swona ma helela kwele madorobeni mm. leswi komba ku hina leswi mi ni tshama ka makhasa hina ka makhasa a hi tekeli nhlokweni musi vanhu lava tekeli nhlokweni hi vo vanhu va kwele madorobeni ku ri ku ina hi ri la ku tela ve le madorobeni sweswi ni vulavula na n'wina sweswiwani khalanga um hi lembe ra ku hundza hi siku la report hi tsalela eh, va va va office ya public protector limpopo yeah va nga hlamuli and loko va nga hlamuli hina hi huma ka swona sweswi sweswi ni nga lavi n'wana ntsundzuxa ku chief kati va hlamuli va ku ri public protector ni ku exi a ni a endlangi follow up loko hi endla follow up hi kona va ngo exi mi endli kahle mi nga yi tsundzuxa um mm. va tsalela vavembe a vutisa a endla le investigation ka vavembe ku ri mati ta ma kuma rini because since the dawn of the democracy hina hi tshama hi vona mati ma huma ka makhasa mm. so report yi kumile kusuka ka public protector mm. so o ka nga tivi ku switshimiso swa voho va va masipala va vende va ta swi va ta swi fikelela na because ve te ku sukusela hi ti twenty seven ta february ku ya fika hi ti thirty ta i mean hi ti thirty ta april um mati ma ta i mean mikontraka so ta va heti ntirho kambe mm. sweswi vulavulaka na n'wina le ka makhasa a ku na mukontraka a tikomba ku le ku sunguleni ka ntirho and april hi le kule na yona a kumbe kumbe a nge hlweli mata ni ku tivutiseni ni swona loko ni doroba ka n'wina ni tlhela ni fonela public protector ni ku u serious ku vanhu lava ri va ta va hetile na mm, mm, mm. so so so hi ku vona ka n'we mi vona onge ti a vo vulela ku ku huma ka n'we a ni vona a va vulavula public protector o hi nyika report leyi a nga yi kuma ka vembe ya yeah. so kumbe vona vo ti vulela ku la ta tsakisa ku yena va huma ka yena a hi swilo leswi ni swi vona nga swi nga endlaka hi ku ku ngopfu ka mundzuku va swi endla because a swi sungula va n'wi byele va n'wi byele ku mukontraktara u u kumekile service provider u kumekile mm. a ni ku a kumekile service provider a fana a fana ta tikweni tikulu ta n'wi tiva mm, mm. hi loyi so loko sweswo swo ka swi nga se endleka a ni voni ku ri leswi swin'we swi nga ta endleka mundzuku loko no muzukulu pfuka mi bebuliwa samani wa mata ka ma huma ka makhasa xitapani xa ka hina Mm. I'm 30 something years now na n'wana wa misi wa nga ta vona mati hlamana kuma mata kokwana a nga tivi ku xa huma mati lexiya Let me tell you, Botomen. a hi khalanga inkomo un'wana loku loko i kha hi ya ka ka ka hungu ro hetsela u ri i ri yena ni nge vuli vito ra yena laha um i ri khalanga ni la phalavuro a na magale a bafa zone since last week monday ni rhupete gezi a ni se pfuneka this week hi tuesday a ni yini again ka escom va ku um Swa ku ni ya pfuneka rini a va swi tivi, va ni nyika reference number. Meter number ya mina hi leyi, contact number ya mina hi leyi. Eish! Ya. No, ni ta rhumela ni ta rhumela Francis, ni ta rhumela Francis ni twa ku i mi pfuna njhani loko xiyimo xi te tani. Kambe eyi ka tika, ka tika. Ni mi byerile ku va ka Eskom minkarhi ya ku tala ngopfungopfu loko mi nga xavi gezi ne, loko mo onhakeriwa va ka Eskom va koka milenge. eh kambe ni ta ringeta ku rhumela eh, francis eh, francis ta rhumela lava khumbekaka kwala phalavurha eh, loko ku ve mpela maxava gezi na yini yini va ta mi korhokela ni ta ku- va ni tshemba va ta va ta kota ku tshunela va ta va ta mi pfuna ni ta ringeta ku vona ku mi pfuneka njhani eh, muyingiseri wa mehe loko reko lowu a humelerisiwe hi tatana ncindani eric mavasa mina ni khalanga pet mathebula hlayisekani mi va na siku lerinene ku hela ka vhika n'wina a ku vile kunene hi ta hlangana na nongonoko lowu fanaka hi musumbunuku hi ku tisela wona kwala kusuka studio 1 a giyani a masingita eh, mall eh, hi ndlela yaleyo kambe ke le mchinini a ku ri na ncindani eric mabasa la mchinini la a ni famba na, na tatana patrick shy mbana siku lerinene mi tiphinani